hetah han in chi chan ve ve kha kan belh ve leng a paper a ka thim aw tih than loh chuanin har ve phian nih hi ka ti ngai lo tuk a umm. umm hei hemi ui helai phei chu dik lo vel helai hi ka tinalh vak miah lo kan cut tha leh lawk a ni tian i a hma kan lang aw Hemi paper kha kan thlep tho a maw chuan ti hianin kan bawh thuah dawn a ni. Hei hemi lai hi uluk deuhin tih tur aw hemi hi. Hei chu paper a nia tiang ka keng kawi mai mai a ni hi aw puan thanah chuanin a che tlem thei ang bera dah a ngai a chuan chu bakah. Vawikhat i dah tawh kha tih chiah sawn a thiang lo tawp chuan tihian kan zul ang. Heti lai hi hriat tur chu a tlem ber a, a tlang lai hi maw in chi chan ve in a hma lam pang chu i ti fual zawk ang. Se tun lai kawng fek ho ah chuan a ngai lo a, tih fual zawk ngai lo te pawh awm aw. Inchi khat a ṭhi na tur kha kan chhin chhiah ang. Keimah in Vidyaba ka in lak a nia, harsa lutuk a duh thu sam lo, a fiah tawk lo mai thei ni. Inchi chan ve a hma ah hian ila awi ang aw. Mahni chi chanve in a awi eng a, chuanin ti hian hemi a dar atang hian hian i rin zawm ang aw, hei hemi hi a pangngai a hnung dar kha a ni ta, a hma chu hei. Tichuanin a nghawng. Thuk zawng tura kha hemi three half zawn thla hi i duh nih chuan tah hian an tir nan fai fih lo ni ta si. Tikhan maw? Chuan hemi hi a nghawng a zim tih chuan tunah chuan kawr nghawng zau deuh deuh te kan lo duh tawh ta a ni. Hemi a zau zawng a hi four kha lo ni eh four half emaw kha lo ni ta se maw hei he ti lai maw vel te four half. A dar lampang zawnga a nghawng hi zau chuan a thuk zawnga hi tih zim ve tur aw ni loh chuan an duh zau hrim hrim leh chuan an din an zau tuar duh hmm tiang te khan a lo ni ta chuanin ri khat kan ti leh ang five ah han lo ti ta ang ila ka thil sawi tur tak ka la sawi lo five lo ni ta se.

Awma tinge hetianga ka lo tih deuh teuh chhan tih chuan hemi hemi lai kara hi thi half atanga hemi in chi chan ve lap awia hi hetah han chian kan rinzawm thei ta tur aw mahse angin a nghawng a zau chuan he lai kar awih zawnga hi A awihna lo tur a nia. Hei inti hian a en in hrethiam em ang chu maw ti khan heta tang hian ila hrethiam lo a ila ti tir a hemi hi i min ila mit thla thiam lo nih chuan hemi dar awih zat tur zawng ang hi hemi thi haf atang hian i rin anga i ti lai hi i duh zau anih pawhin-- Hemi thi hahfai atang hian i rin phawt ang a, chumi hnuah i duhzat, i duhzau zawng zata kha i teh chauh ang a. Chuan chumi hnuah chuan tiang hian tuna ka lo tih ang hian i ti thin ang a, hei hemi laikar kan paih awih zate hi a sual lo. A chhan chu hemi hi nghet ti nge kan tih kher kher chhan tih chuan heta tang hian heta han rin chho pawp ta la, ti hian rin zawm ve ta la. E, i thui hunah khanin a dar kha a poh chho tawh dawn emaw? A kawr kawr a zak kha zai dik mala dar i lak thlak dik loh chuang i ha dik thei dawn chuang lo va, a dar kha a han sang zel dawn a, fuh thei loh aw. Chuan kha kha awm chu lo ni ta, tunah chuan hemi. A zau ber hi kan ring ang kawr nghawng zau hi ha ka nuam ka ti a i chu chumi vang chuan a zau ber hi kan ring anga zau ber mil hianin a dang ho zawng kha a nghawng teh hmasak pawimawh ve na chu e a nghawng kan teh hmasak dan zerin a dang a kha kan tih chhun zawm a kha ngai ve thin a maw mi kan duh zat a kha lo ni ta tur aw chuan hin thui ruk na a hma thui ruk na tur kha kan ti ang e hemi hemi hi kan hemi tang hian in chi chan ve kha lo la awih ta maw chuan sawmpali kan tih ang a chuan a dang kha chu teh ker ker a ngai tawh lo va heta tanga ten half hi a hnute hmur zawn ang bawr vel kha maw a ngai ve tawh thung.

Chhui bo tur kha lo ni ta maw? Chuanin hemi lai ten half tia ka teh hi i hriatthiam loh takin tahan ka lo hrilh leng ching a, a dar atanga hemi nute hmawr zawnna hi nute fual dan te in ang lo va, heta nute fual deuh a nih chuan sawn pakhat te pawh lo kai thei nih chu maw? Tun chu ten half kha kan hman bik a kha lo ni ta a, a nute hmawr zawn zate hi i teh tel a ngai tihna ni chu. Tihsuala siam that chhia leh tih vel aiin uluk deuhin measurement hi la ila kan tan a nuam a, hna min siam tlem bawk hriat tur a. Chuanin tunah chuanin a sak lak dan a kham aw. Hei pawh hi a thente chuanin a inchis angin an teh thlap thlap a, chu ka teh dawn lo a, chuvang chuan uluk deuhin lo en ang che. Mahse hei hemi lai chu hei heta tanga kan lak avang khan heti lai kar zata hi sut khat kan tih point hnih kha maw? Khami e kha ka ta tang khan i rian tan ang. Tichuan ti hian i rian thlang a. Chuan hei, hemi hetah ni lo maw? Hetah hian kan ṭhuina tur zawkah hian i va zawm ang a chhan chu. Heta i zawm daih chuan helai hi i la hek leh dawn a. Chuan heta i zawm ve thung chuan a hnung nen i ṭhuina za turah khan an inmel chiah dawn. Ui, a jo hi har ka ti tawp chu. Ui. Hei hi thuk lo deuh vei lak chuan in. Tiang vel a te i lak lep chuan, i lak tlem teh chu i lak chuanin i a zak i vuah hunah khan heti lah hi chuar duh aw, hemi a kual mawi dan a hi. I hriatthiam pawimawh tawp, chu ka sawi fiah vak thiam lo. Hei hemi. Hemi lai zawn ang hi la kual a pawimawh a nih chu aw. Lai zawn hi kual nalh chuan lai hi tih nalh chuanin eh a dik vek a ni mai. Ka pencil hi hmawr a tawng deuh ni. mi hi hin point hnih sut khat hre thiam lo tan point hnih tih khan lo hre mai rawh aw tiang hian i tih ang a hei hi i cut leh ang He ti hian maw heti lai hi Trini tur ka ti khan an in rawn in mut chiah chiah ta ni chu maw chuanin hemi hi hei tian a ngunga kha kan lo ti zau ta sia tian a hnung hi i chhin chiang a ti hian ti deuh hian maw chu A zau ve deuh a ngai tawh tihna ni mai. Ina kual belh dawn nia, ila kual belh dawn nia. Chuan hei hi kawr simple te ka dan chuan a lo ni ta a, ṭhi rukna siam dan nen hemi a nghawng thuahna te. Kha chu nangmahin lak a har lo ta, hemi hi lo ni ta si hei ti hian. Eh, heti lai hi a kawi lovin maw? Heti a kawi hian a chhi loh ta ti hian a ngil takin i dang a, hemi lai zela hi hemi hi a teh nan puanah phei chuan pawimawh teh mai nia. I hman ber tur ni ta, hetian i rawn zu lang a, tian i cut ang a. Tiang chiah chuan hemi a hnung pawh hi i ti ang. Tichuan i thui tawh mai dawn em maw? Ah, next video ah chuan i bang cut dan lo sawi leh kan dum ang a chuan in. Comment na ah khan in a ban tih dan man lo kha an awm in ka hria maw kha kha next video ah ka lo chhang mai ang che ka tia lo en leh em ang chu maw ka hrilh lawk nia hemi hi a measurement ban tih dan a kha ni em ang chu ka ti mai a hei hi kan ban kha lo ni ta se maw hei hi Ngaw rawh, ti lai chu dik thin a, a nalh lo em e. Hei kan nen lo atang hian kan teh ta a fual zawng te kha chu. Hrethiam in ka hria a, sawi hrim hrim ila hete he mi atanga teh a, duh zat zat kha fual zawng keimahni kan duh tawk kha a ni mai ta. Hemi thleng hi lo duh ta sia hi entir nan sawm pariat lo nei ta sia. Hemi sawm pariat len zawng kha lo ngai leh thin ta nih chu, hemi a len zawng a kha nine ni sia maw kha kha lo ni ta. Chuan engatinge heti lai banbula tak kha kan teh kher tih chuan, Hei hemi zak Bible hi kan teh kher chhan chu kan cut dawnah khan a pawimawh anih chu. Kan cut dawnah khan hemi Bible zat hi kan hriat loh chuan kan ri stop kha chuanin eh an lo taiti maw an lo thawt emaw a lo ni ta a chiah chiah a. Duh tan khan a chiahin a chhuak thei lo ta dawn laiah chuan ka rawr hi kan dawh dana chu a fit thi nih zel tawh vangin a chiah chiah a kan teh theihnain hemi Bible te kha A ban bul len zawnga te kha kan teh thlap a ngai a, chumi ban bul zate chu tunah sawm pahnihin lo ti chin ta ila, hemi a kual zawng hi aw a ban bul len zawnga hi. Chuanin ih kei phei chuan in ka duh uluk avangin tihang ka la teh leh thin ta. Hemi a dar atang tho hian kan kat dawn a, a sawm pariat thlen hma hemi nine bawr vela hi hemi sei zawng maw nine a hi lo in ta si hemi nen zawng a hriat nan khan ti khan nine to ten ang te kha lo ni thin ta maw heng te hi ban measurement pawh hi teh tur a awm neuh neuh a fual zawng hi mi thleng i duh phei chuan heti thleng hi teh tur i nei teh na anih chu aw chuan he puan thui tir ka tir tak tak i nih chuan hemi ah hianin eh hemi len zawng ban len zawng mai pawh ni lo hemi zak kual a mi hemi lai hi hemi len zawng pawh hi teh kual thla-- teh kual chhuak thlap la maw? Chu chu chin chiah nghal bawk la, min en zawng in tir nan sawm pahnih leh lo chanve lam ta se. Kawr i ṭhui zawh vek hnuah khan a zaka te em le tih en dan khan i hmang dawn nia aw hemi hi umm ka tih zawng kha ni mai se lo hrethiam vek turin duhsakna ka hlan a che u.